Hallelujah. Daddy God, today o, we don show for your domot with heart wey full of plenty plenty twale to come tell you say you do well for we body. Daddy, we thank you for this your love wey no dey finish, this your love wey no dey shake, wey be say you carry am dey shower us woto woto every day. You no dey tire. Daddy, we thank you. Daddy, this your love na im be the thing wey dey carry us when ev- dark cover and when everywhere dey light. Weda di place good or e no good, na dis your love na im dey carry us like mama wey dey carry im pikin wey im love. Daddy today, thank you for dis your love wey be say you don plant for we life like planter wey come allow us to dey share am with other people like internet hotspot. Daddy we say thank you, thank you daddy. Daddy today make you help us. We still dey say make you help us. Make we fit show people love the way you dey show us love. Make we show them with better better heart and with heart wey soft and heart wey dey reason well. Make this your love make e flow through us and make e touch the people, the life of people wey dey around we. um make e dey bring comfort and better better jolliment wherever the thing don reach for any person wey don touch whether na for family whether na for friend whether na for people wey we know even those wey we no know too daddy god make you help us make this your love fit touch them make we be the extension wire wey go carry dey take show love to the people wey dey around we Daddy, today we say thank you for this way where they carry take care of we. Where you don't carry and show us so tey for everything where we dey do every micro tin tin time. You na you be with the one wey dey dey wash over we life. Na you be we agidigba power. na you be the the help wey be say e no dey ever fail e na you be the network wey dey always connect two four seven three six five especially in time wey be say gbege dey you no dey fall and you no dey fail daddy thank you this your care wey you carry surround us like blanket na im be the thing wey dey keep us warm e dey keep us warm wey be say things just be like say e no get any as e dey wey be say e dey give us assurance every time every time na you be that so that even for a matter we need ever dey alone we need ever feel say na only us dey your presence o e mount e mount e gallant forever we dey daddy thank you mm. daddy o na for the middle of every gbege and gbegeret wey dey for life na we dey find help for inside this your love wey no dey end. and this your concern and your care wey no dey finish na you be the anchor wey pin down wey dey hold us we no dey shake nothing dey shake us nothing dey move us when the when the thing wey dey for life don hit us when the wahala of life don hit us na you hold us down strong because you dey we side anything wey life wan bring we dey hold am tight we dey pin am down tomorrow no dey shake us because we know say you you dey because for this your love wey you dey na im be the thing wey dey be be our five and six every day wey dey waka comot nothing nothing dey shake us your love dey with us daddy today make you help us make we always remember say this your love o and this care wey you dey show us eh no matter where e dey e no dey miss for we life make we no forget make we no lose guard so that today make we equally no take this love wey you dey show us and this care wey you dey care for us make we no carry am play make we no carry am play kashi mm. daddy o this thing na better blessing wey you don give us and you give us wotoporiously, woto woto back to back. Daddy, make you show us road, make you teach us, make we fit appreciate, make we fit appreciate every small micro tintin time wey this love don show us. wey you don show us this love and that grace wey be say e dey full every day wey we dey see so as we dey rest for inside this your love and this your care make e fill we heart make e fill we life with better better sense wey no dey carry shoulder up and with heart wey be say e dey always tell you say daddy you do well thank you baba god for this your love wey i no dey fit measure and this your care and concern wey no get boundary at all daddy thank you make we life be the same thing wey be say as people dey look us dem go dey see your love as people they look us they dey see the your doings for we life to show say this one are people truly truly where god don't bless where god love and that love wey that they see for us it they show for other people life because we we they show and too for people life make it they shine bright bright so that everybody go see to take confirm say you na baba god when you they fail you na baba god when you dey carry people play and you na baba god wey be say when you decide to bless person nobody go fit eh, scatter am today baba god as we dey comot for us, make you bless the work of we hand make you bless the family where we come from make you bless everybody where they around us make you bless the place where we they go and the place where they come from make it better for us make it better for we family in jesus name we don't carry pray amen